Yr wyddor o gam. Mae'n siŵr bod rhan fwyaf ohonoch chi'n gwybod bod na ryw bymtheg ar hugain, 35 o arysgrifau ogam yng Nghymru. Wel, mae na, ar hyn o bryd, da ni ddim yn gwybod faint wedi colli. Arysgrifau di rhain o'r bumed ella chweched ganrif sydd mewn gwyddor sydd yn dwad o Iwerddon. Gwyddor ydi hon, a ddyfeisiwyd, efallai mor gynnar â'r drydedd ganrif, wedi sbarduno gan lythrennedd gan yr Wyddor Ladin, ac wedyn wedi cael ei defnyddio'n helaeth iawn yn Iwerddon. Mae gyda ni arysgrifau Ogham a'r Gerrig yn Iwerddon o tua'r bedwaredd ganrif, ond mae'n amlwg bod yr wyddor wedi bod ar ddeunydd arall cyn hynna, achos mae yna dri o'r symbolau sydd ddim yn cael eu defnyddio. Rwan, gwyddor ydi ogam o linellau bychain naill ocha o'r i linell syth yn aml iawn ar ymyl carreg, neu mae yna linell weithiau wedi gosod ar ganol y garreg ei hun. Mae'n rhyw Hollta bychain ydyn nhw, un ai fyny, i lawr, ar, neu ar draws um, y garreg. Go brin mae ar gyfer cerig y cafon ei llunio yn wreiddiol. Mae'n anodd iawn uh, gosod neu gerfio ogym ar gerig ar ymyl carreg. Mae'r uh, garreg yn torri'n hawdd iawn os ydych chi'n taro yr ymyl efo cyn. Wan ta, be dwi'n mynd i ddangos i chi rwan ydy sut mae gwneud. Sut da ni, mae rhai pobl yn ama y byddyd yn gwneud ar y sgrifa ogym. Uh, y cynnig ydy, mae efo tameidiau o bren. Uh, yn ar dameidiau o bren. Felly, di, gyda chi angen ydy cyllell fach. Allwch chi dorri gangen fel na. Mynd i stan braf yn y cysgod efo'r tamad o bren. Dyma fo, fel Blue Peter. Here's one I made earlier. I dorri tamaid bach hwnna i ffwrdd. Fel hyn. Ac mae hon yn wyddo'r rhyfeddol. Yn hynod o syml, hynod o eglur, hawdd i gwneud, a does na ddim ongla, does na ddim byd crwn, does na ddim byd crwn yma. Ac mae llinellau crwn yn anodd iawn i'r cerfio ar unrhyw ddeunydd. Ond ta, dyma fi rwan efo cyllall finiog dda a rhyw damad bach hwylus o bren. Rwan mae Catherine Fo 7 o Brifysgol Glasgow wedi dangos mor ddeallus oedd pwy bynnag un unigolyn efallai ddyfeisiodd yr arwyddo yma. Oherwydd ugain llinell sydd yna, ugain fflesg, ugain llythyren, ac maen nhw wedi dyfeisio, mae hi wedi i ddangos, fel na tydi llythrenau tebyg ddim yn ymddangos yn agos at ei gilydd. Mae fel yr hen typewriters yma, lle bu rhaid arafu'r bysedd trwy osod llythrenau cyffredin yn bell o'r wrth ei gilydd. Um, ac mae'n ymddangos bod hyn. Dyma fi, efo nghareg rwan. Dyna fo, dwi wedi torri un tamad bach. Dwi eisiau gwneud ongl rwan. A mae hwn yn gweithio'n well o lawer ar uh, goedan fyw na rhyw damad o goedan sych. A rwan ta, dyma fi wedi gwneud ongl fach neis yna. Rwan ta, mae'r wyddor yma yn un y gallwch chi i dysgu mewn 5 munud. Ta. Dyma fi wedi gwneud y llythyren i fyna. A dwi'n gwneud llythyren arall. A dwi yn gwneud, uh, dwi'n dynwarad uh, ar ysgrif go iawn, ar ysgrif o fryncir. Dwi ddim yn cynnig bod uh, yr arysgrif wedi gwneud yn wreiddiol ar damod o bren, ond mae'n ddigon posib. Efallai mae tamod o bren fan hyn gafodd um, Y naddwr i'w gopio. Ond ta, dwi'n gwneud llythyrau'n o rwan. Uh, ac er, rwan mae er yn mynd ar draws fel yna. A fel ydych chi'n gweld, Mae'n ddigon hawdd gwneud hyn. A'r damod o bren. Dwi'n dweud er, Ac um, yng Nghymru, mae'r arysgrifau yn ddwyieithog. Maen nhw'n wahanol iawn i'r arysgrifau yn Iwerddon. Lladin a Gwyddeleg gyda nhw. Lladin, os gen nhw ddim arysgrifau Cymraeg yna, Uh, A maen nhw'n bennaf yn nyfed gyda rhai yn Sir Frycheiniog. Da ni ddim yn gwybod llawer am bresenoldeb y gwyddelod yma, ond mae yna gynnig wedi bod bod y tiroedd nhw ar wedi mewn meis um, Mae llefydd llai ffrwythlon, felly efallai bod nhw wedi cael eich gosod mewn uh, mannau ymylol, uh, efallai gwpio filwyr, uh, uh, llog filwyr, mercenaries ella, wedi gosod yn benodol. Um, i ofalu am ymylon y teyrnasoedd, ond mae'n amlwg bod y presenoldeb yn helaeth. Reit, dyma ni. Ydych chi'n darllen hwnna? Mae'n di cymryd llai na 5 munud i wneud, a dydw i ddim yn arbenigwr, ac mae hwn yn dweud i Coriga, i Corigas. A dyma'r union arysgrif sydd gennym ni ym Mrincir, efo uh, arysgrif gyfatebol yn Lladin. A un cynnig ydy y bydda pobl yn gosod uh, y tafod o bren. Yn y ddeiar, fel hyn, ac felly mi allwch chi osod neges yn ddigon rwydd. Uh, felly, ac mae dyma pam bod y cerig nad yn, yn debyg. Hynny yw, da chi'n darllen o fyny i lawr ar ymyl y garreg. Felly dyna ni. Um, efallai ar un rhyd bod rhannau Iwerddon yn gyforiog o arysgrifau ar bren ac wedyn maen wedi dechrau gwneud ar garreg ac wrth gwrs mae rhai ar bren wedi diflannu. Ond ar y Cymru, Erioed fabwysiadu'r wyddor yma.